mamukela la ka gwi channel channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi kambe yi kha yi mutisa leswi swa xiyimo xa le henhla ni tsakise hi ku a na ha ri ku solvheka swin'wanyana hala ka technique mara se hala eh, eh, cameraman va ni byela ku se ku right se this is episode number two laha hi mitisela ku nongonoko wa n'wina eh, wa xirhandzwa lowu vitaniwaka ku ri ta khale ta tlhavula hi kha hi ta ka n'wina hi khiku popopopopopo yes um namuntlha hi mitisela i artist ya n'wina kumbe album ya artist ya n'wina leyi vitaniwaka ku banana i album leyi nga huma hi 2011 so hi lava ku mi vuyisela yona tanihileswi mi byeliwi hi ta va hi khe hi mi tisela tinghoma letiya ta khale leti hi nga ha ti tekeleki ngopfu nhlokweni tinghoma letiya ti ri ti-hit kumbe ti-album leti a ti fika ti ti ri ti-hit swinene ti nga contribute-a aka vunanga bya xitsonga hi mi tisela risimu leri vitaniwaka ku hi nghenile xikan'wekan'we a hi yingiseleni hi tshadana

ene um ku nghena ka vona ku tise ku cinca swinene tanihileswi ni nga vula ku va hisa lawani va tise ku cinca ngopfu ka music wa xitsonga vanhu vo tala a va nga yingiseli music wa xitsonga but endzhaku ka loko ku fike vona va bot prince va joe xirimani va beni mayangani hi se hi na mr post hi contributeni swinene hi mhaka ti-beef so vanhu va yingisela music lowu

yes a ni swi tivi why swi lava ngo leswaku mhayi va va e bot joyi chirimani kahlekahle tinsimu tin'wana tinsimu to tala ta yona swi nge endle ku mhayi va va yi nga susiwi a ni ti ku yi vula mhayi va valowa wa channel kumbe yi vula leswaku mhayi va vo kumbe njhani mara letiwani i ti-legend guys mi swi tivaka ka music ku ri And sweswi a ya ha vitaniwi Joe yi vitaniwa Doctor Joe Shirimani i vanhu lava nga ti legend swinene music wa vona wu nga music wa xiyimo xa le henhla swinene ku tlula music hinkwayo leyi nga kona sweswiwani lava ku mi yingiselisa rin'wanyana risimu mi swi tiva ku a hi nge tlangi tinghoma hinkwato risimu leri landzelaka I think a ni sure ku hi rini hambi banana a na ha swi tivi mara a hi ti tweleni ta n'wina tindleve

so mara a yi tivi bana ni banana a ku na banana yini ma swi twa swi a ni vula swona ni ku ri um

a yi nge se va kona kahle so tinsimu to tala ti ri na message swinene ene a ku tirha na creativity ngopfu um handleni ka sweswiwa se sweswiwani ku ngo va beef kahle kahle aim ya kona ku ngo va beef tune ya kona yo lwelalweliwa ku ri hi ta ku mani mani one two three

ya a ku ri joe shirmani na vana va ndhoda eh, ya mi swi tiva nkarhi wa kona wutsongo guys eh, hi va hi yi tlanga tinghoma leti wa hi ku siyerisana xikan'we kan'we mo ni vheta ni mi twisa yin'wanyani ya ti-track um leti na tona hi nga ti-selecta ti nga kona ka album leyi mi tsundzuka ku ri album leyiwani i album leyi nga huma hi lembe ra 2011

Ya va ku heyi yina nkwekwirimba n'wananga wa delela ya khale a ku ri na vuncambi guys a yi sweswi sweswiwani phela ku va i e, e mhaka ya producer tona ti workaka hard than ti-artist a xo fika xi ku yini yini wa jola wa jola wa jola nghoma yi ze yi hela mara khale a ku ri na vuncambi bya xiyimo xa le henhla mi nga rivali ku ta pfa hi mi tisela na tin'wanyana ta ti-legend um kwala ka nongonoko lowuwani hi ka hi mi tlangisela tona hi mi vuyisela xikhale Mo hi mi nyika yin'wanyani nghoma leyi yi nga kona ka ti-album-u ti tweli ni ta n'wina tindleve, yaleyo yaleyo. Ya this a ku ri a ku ri yin'wanyani ya ti-track leti a ni ti favour swinene Zulu Ngilele ha ha ha. lexi ku se ma swi twa loko ni mi byela ku swi leswi swa mhaya vava leswiwa swi tshama swi ri kona la ka ngwenya la ntwinga se swi le nyamini hi tlanga yin'wanyana track yi mixi na mhaya vava twanana leyi mhaya vava Eh, loko ni vula leswiwa ni hleketa yin'wanyana track Lia yo, Hi yena, hi yena Yehovha. Nitwa yi ku, Mhani vava hi yena. Ni ku, eh, i gospel leyi wa vona se ku ngheni vona va mhani vava. Ni ku, ah. alright guys uh, moya mi tisela yin'wanyani ya ti nghoma na tona ti nga ka album leyiwani i think se i tinghoma tintsongo leti hi nga salana na tona kwala ka album mo hi vheta hi mi tisela yona ni xoku yi ready hi yaleyo hi yaleyo hi yaleyo yes yes yes uh,

yi helele kwini twanana swi leswi kombela mi hi tlurisela rona nyana xikarhi ni kombela mi ni tsutsumisela rona xikarhi hi twanyana swin'wanyana ni kombela Ri tsutsuma, ri tsutsuma, mi rhendzelekisa na yini xexo xo ri tsutsumisa swinene, hi twa nyana xikarhi, hi twa nyana Yes guys, uh, hi khensini swinene ku va mi hi bukeli e channel ya n'wina ya xiyimo xa le hansi yi kha hi mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi fike emakumu ka channel loko va u ndzi subscribe hi kombela u subscribe a channel ya hina yi ta kota ku kula mina ni ku rhandza swinene hlayisakani emakhaya tata